Җан, без, әлбәттә, кешеләр белән очрашканда, аларның игътикадлары булсын, аларның үзебезгә, тормышка карашларын аларның сүзләреннән һәм жестикуляция буенча белә алабыз. Һәм әлбәттә, беренче сүзләреннән шулай күренә. Карашларыннан, Шулай ук нинди генә әйтикат булмасын, аны да белеп була беренче адымнардан. Менә безнең динебез исә, әйтик, күп очракларда телевизорларда кайдыр күрсәтәләр иде элек. Ислам террор, исламский террор дип. Ләкин әйдәгез карыйк, нәрсәдән динебез башлана. Менә без очрашабыз кешеләр белән, без нәрсә әйтәбез аларга? Без әйтәбез, ассаламу алейкум. Ва рахмәтуллаһи ва бәрәкәтүһү. Йә без әйтәбез сиңа Аллаһның иминлеге булсын, Аллаһның рәхмәте ва Аллаһның бәрәкәте булсын. Ягъни очрашкан кеше белән мусульман кеше инде дога кыла. Исәнме сез дигән сүз юк. Әле үлмәдеңме анда син, исәнме? Юк. Без дога кылабыз, без әйтәбез, Әссәләмү алейкум, сиңа Аллаһының иминлеге булсын, рәхмәте вә бәрәкәте булсын. Дога кылабыз инде, ягъни менә шуның белән динебез башлана да инде. Ягъни, әгәр дә без шул сүзләрне әйттек, әйттек, бинага кердек микән без? Эшкә кердек микән? Кардәшләргә кердек микән? Таныш булмаган кешеләргә кердек ме микән? Әгәр дә шул сүзләрне әйтеп кердек, кердек, димәк, безнең сүзләребез гамәлләргә чыгарга тиеш. Әгәр дә син иминлек теләдең икән, димәк, син шул иминлек белән гамәл төзергә тиешсең. Нинди генә сиңа конфликт булмасын, хатының белән булсынмы, балаң белән булсынмы, күршең белән булсынмы, ләкин әгәр дә син сәлам бирдең икән, шул иминлек белән син шул араңны төзәргә тиеш тә инде. Шул вакытта гына син сүзләрен гамәлгә туры килә. Шул вакытта гына син кешеләргә яхшы мисал күрсәтә аласың. Кешеләр дип әйтәбез, ләкин иң беренче без бит кемгә мисал күрсәтәбез? Үзебез якыннарыбызга. Әниң булсынмы, әтиең булсынмы? Менә ул кайда дәгъват башлана. Без намаз укый башлыйбыз да, әни-әтибезгә әйдә намазга басыгыз дип башлыйбыз. Анардан түгел, үзеңнең фигыльләреннән башла, үзеңне үзгәрт баштан. Намазга басабыз да, хатыннарыбызга яулык кидермәкче булабыз. Син анардан башлама, син үзеңнән башла, үзеңне үзгәрт баштан. Элек йә кайтадыр иң дулыйдыр иң, ә менә хәзер кергәндә сәлам биреп, иминлек белән гамәлеңне төзе. Менә ул ислам дине. Шуңа күрә җәмәгать те халяльный водка дип дигән сүз юк бит инде, шулай бит. Шулай ук исламский террор дигән нәрсә юк ул. Юк, була алмый. Чөнки әгәр дә без ислам гына дип әйтәбез, инде террор аның белән бергә бармый. Ул башка якта, ул исламга туры килми. Шуңа күрә кайбер очракларда кайбер җегетләребез бер чиктән икенче чиккә сикерәләр. Сикереп, белемнәре юк. Менә фанатизм дигән сүз ул каян чыккан? Әлбәттә, асылда фанатизмны карасак, ул инде белемле кеше, ул сиңа, син дингә килер өчен, сиңа носкины җуырга әзер. Менә ул асылда. Ләкин тормышыбызда фанатикның синонимы ул белмәгән кеше, кеше белмә, кеше белеме булмаган, беле булмаган, белеме булмаган кеше фанатика керә. Шуңа күрә белмәгәч ул бер чиктән икенче чиккә сикерә. Ага, все. Миңа болар ошамыйлар, болар имансызлар. Болар иманлы, болар имансызлар. Син кем сиңа хак бирде? Кешеләрне имансызларга һәм иманлыларга бүлергә. Әгәр дә ачыктан ачык кеше әйтми, мин имансыз димәсә, син анарга имансыз дип әйтә алмыйсың. Галимнәребез куркаларые ул сүздән, уттан шикелле. Чөнки Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу бер вәгъдәсе бар. Ул куркыныч вәгъдә. Әгәр дә бер кеше икенче кешегә имансыз диде икән, шул сүз икесеннән берсенә кайта, кайтачак икән. Куркыныч ул. Шуңа кадәр дә хәтта кешедә берәр начар гамәл күрделәр икән, һәм ул имансыз булган кешеләргә лаеклы була икән ул гамәл, алар әйтәләр, менә бу кеше имансыз кешеләрнең гамәлен кыла. Күрәсезме? Кешене гамәлдән аера. Ярый. Бу бер. Икенче әгәр дә кеше әйтте инде, мин Аллаһка ышанмыйм, мин атеист дисә, ярый, диде икән, кем сиңа хак бирде анара һөҗүм итәргә? Бит динебездә лә икраһе фит дин. Динебездә көчләү юк. Көчләп дингә кертә алмыйбыз, ярамый. Карты кертә алмыйбыз дигән сүз түгел. Ярамый кертергә көчләп. Аннарга бит ихтияр хакы биргән. Иманы юк икән, киләчәктә кыяметкә үзе җавап бирәчәк. Шуңа күрә җәмәгать бу яктан да, бу яктан да кешегә зарар китерә алмыйбыз. Динебез анарга өйрәтми. Тагын яңадан сәламгә кайтабыз, сәлам бирәбез. Иминлек белән хәрбер, хәрбер гамәл төзибез. Шуңа күрә белмим, нинди дәлилләр табалар, каян аны чыгаралар. Балалар, балаларны үтерәләр, хатыннарны үтерәләр. Шартлат, шартлаталар, кая да шартлаталар. Каян дәлилләр алалар, белмим, җәмәгать. Чөнки әгәр дә безгә дәлил кирәк икән, белем кирәк икән, ана пәйгамбәребезгә кара. Пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу галәйһи ва сәлләм унөч ел буе анарга булган һөҗүмне сабыр итеп, сабыр итеп уздырды. Сабыр итеп уздырды. Көче бик зур иде. Икенче көнгә ул бөтенесен үтерә аладырые. Ләкин динебез анарга өйрәтми. Хәтта Пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу галәйһи ва сәлләм сугыш белән бәйле сүзләрне дә яратмыйдырые. Бервакытны аның кияве килеп, Балама Харб дигән исем курашы- кушасым килә, ди. Харб, сугыш дигән сүз. Хәбиб Мухаммад сасым анарга, анарга белгертте. Мин сугыш белән бәйле сүзләрне яратмыйм. Балаңны башка исем белән куш. Ул я Хусейн, я Хасан булды. Һәм шундый матур исем кушты. Харб дигән исемне куштыртмады. Яратмыйдыр ул аны. Чакыра динебез иминлеккә тарта. Бит Аллаһ субхану ва тааля сез беләсез, ул сүрәне 5-нче сүрә 32-нче аят, аны исегездә калдырыгыз. 5-нче сүрә 32-нче аят. Ман катала нафсан бигайри нафсин. Мәгънәсе шул җәмәгать. Әгәр дә кеше хаксыз башка кешене үтерсә, Кәәннәһү катәлә ән-наса җәмиа, ул шундый гөнаһ кыла икән, бөтен кешене үтергән шикелле. Бөтен галәмдә кешене үтергән шикелле үз өстенә гөнаһ ала. Шунсы монда сорау туа, әнә син, баланы үтерүче, хатынны үтерүче, иминле гражданнарны дип әйтеп үтерүче, шартлаучы, син нинди ният белән аны эшлисең? Нинди ният синдә? Аллаһ ризаласы дисәң, Аллаһ Тәгалә ул гамәлдән риза түгел. Җавап бирмәсә дә, мин үзем әйтәм. Җәмәгать, ният шул. Үзенең нәфесенә ирән, иярә ул. Үзенең нәфесенә, үзенең шайтанына ияреп, үзенең ниндидер максатларны ирештермәкче була. Ләкин җингә файда китерү юк монда. Шуңа күрә ул хакы да юк кычкырырга, ислам Аллаһу акбар дип үтергәндә. Бер вакытны бер э, кайдыр театр караган идек, Театрда теге баскан да, ә әни килде дигән вроде спектакль. Хәзер баскан да бу аракы белән Бисмиллахи рахмани рахим ди ич ибәрде бу йөзгән. Бу нәрсә бу белмим бу нәрсә бу. Ничек инде? Бу да Аллаһу акбар дип әйтә кешене үтерә. Бу бер-берсенә туры килми торган нәрсәләр бит бу инде. Ә нәрсәдән килә? Белем. Юк белем. Шуңа күрә динебез килгәндә, иңгәндә иң беренче сүрә, саны беләсез, Икъра бисми раббикәл ләзи халәк. Укы! Сине яралткан Раббың исеме белән укы. Шуңа күрә, җәмәгать, Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә дә белемгә омтылырга, төрле секталардан ерак булырга насыйп әйләсә иде. Үзебезне дә, балаларыбызны да Аллаһы Тәгалә сакласа иде. Һөҗүм итүләрдән, зур, шул зур гөнаһлардан, чөнки, әлбәттә, җәмәгать, алар үзебезгә генә түгел.